Talyba gowjy janyň sag mam. Şükür şükür özüň gowmy dost näle. Ay za sorap çykjak bolýanay men ony nememi. Bir video paylaştym da hawamy. Hawa. Orsetden bir maşenlik bilat dolunyň biriniň wara puluny bermän

Ee, Bilem oňay dost men gyzyklanyp köräýmesem edil şu wagta barada bilgim ýok. Bratan men aýdaým saňa. Kadar Sen piliň İstanbul'da bolana sen- adam. seni pul siz wa piliň gulagyna meni indirip berler.
Ha şon ýazat ýokdam şu oglan bar ha bir hilek bir. Yok. Ýazat Yok. ýok, Bratan. aldy ýazar, on ýazat ýok. Alaýalar onda bak. Şu hiç ýerde ýok bunlar bak. Aslynda dogry aýtýa. Sebäbi Myrat Bürgüt bar. Ol postaýany çekýär wideo. Maşennikler barada. Orsýetde eden zadyň Orsýetde bolýa. Türkmenistanda däl. Hä?
Ýo indi gelni şikaýat edýä diýä oň gelni bar a şikaýat edýä diýä şunýa şunýarak obaň uçaskowoýam aýdypdyraý eýleň beýleň ertir nämä gelmeseň

Dawleniýe şo dereje çogda wagm. Nerwi ýaman bilýän bratja menem nerwim ýaman. Näme etjek sabyr sabyrlyk bilen giň bolmaly hajyň balagy ýalak. Plan hajy däl ýöne naturalny hajy. Bet oglan geň däl geň däl ýok zatlary bar etýän ýurdumyz bar.
Haýran gaýlaryň wagm durup durup bolýan zat bar olam.

Bu gün gelme, şu gün gelmezmi hany düýnki gelinje bura düýnki kim paşyrdap otyrady. Arkadagym, meň hanym. Ol gelinje düýn Akyş Saparowyň mikrofonyny alyp gelipdirler. Waleýkim Esselam.
Gowy gowy Alhamdulillah siz näle gowmysyňyz janyňyz sagmy otyrsyňmy sagmy. Aý boljak hudaýa şükür ştaýda bara bir zat aýtmana girdimdä men wideoda çekdim ýöne bu birazajyk lew akauntym bolansoň şundan geldim. Hawa.
Ine şu wagt gurban baýramy ýakynlap gelýä. Her kim ştaý gelip diýýä diýýäde näme üçin öz hakyny e, ýurduň içinde oturyp talap edip bilenoklar. Men şoňa haýran galýan. Gürleseler agzlaryny açsalar hemme kimine köçä ýöne taksi Tutup taksa münýän bol. Taksistlerem gürlär. Näme üçin talaba edenok? Indi gurbanlyk ýetik gelýär. Öň ýedi ýüz manatlyk mallar ine şu wagt iki müň bäş ýüz manada galyp otyr. Şo ýedi ýüz manatlyk mallar. Daşary ýurtlarda näme üçin baýramçylyk ýakynrak gelende skidka etýärler. Otuz, kyrk prosent skidka etýärler produktalarda, eşiklerde. Näme üçin Türkmenistanda edenoklar şony? Sagyn aýmalyjak adam bar-la Türkmenistanyň içinde. sany aýmaljak adam galdy. Köpüsi daşary ýurtda, ine daşary ýurtda, ine mysal üçin bir maşgalada erkek dogany ýa kakasy ýa ejesi daşary ýurtda işläp ýören bolsa şolar mal alyp soýup gurbanlyk edip bilýärler. A daşary ýurtda garyndaşyň ýok bolsa iki eliň burnuňa sokup oturmaly iki müň bäş ýüz manat berip mal satyn almana hiç kimiň ýagdaýy ýok. Näme üçin şony çykyp hiç kim aýdanok. Näme üçin gorkýarlar? Näme üçin şu daýyk gelip aýtýarlar-da, uçaskowoý beýle, eýle, beýle. Aýdyň, hiç kim hiç zat edenok. Näme edilse-de, maňlaýyňyzdakyny görersiňiz-de, aýtmaly, goýmaly. Ine, men Türkmenistanyň içinde. Hawa, iki ýyldan bärem görüşip gelýän. Iki ýyldan bärem Talyp dogan sizem bilýär, Nury doganam bilýär meň nemämi. Hudaýa şükür, eliňiz ýetdiginden kömegem etýäňiz, ýöne käbir kömek etýänleriňizi saýlap bileňzok. Sizden kömek alýarlar-da, soňam bar-a, o başga bir nemeler duşa bolun, sizi ýamanlap başlaýarlar. Olar ýalyky Men bilemok. Ine ma- maňa-da hüjüm etdiler, çagyrdylar. Menem aýtdym, Han ýekäň diýdim, şu meň ýaşap oturan ýerimden ýekejäň maňa el degiriň diýdim. Şu göreliň diýdim, şu ýaşap oturan jaýymdan siz meni çykaryň diýdim. Onsoň men başgaça oýun görkezerin diýdim. Näme edibilýän bolsaňyzam, ynha men diýdim. Ine-de aýal maş, diňe siz diýdim, şular ýalak ejiz aýal maşgala güýjüňiz ýetýärmi diýdim. Dört-bäş sanyk awur bolup daşyma geçip gygyrdylar. Ýöne el degirip bilmediler. O situasiýany Nury dogan bilýä. Sag bolsun arkamda durdy. Ýöne iki ýyldan bäri göreşip gelip otyryn. Iki ýyldan bärem çykalga tapamok. Iki ýyldan bärem kösenýän. Ine mysal üçin jaýlar dört müň manat, bäş müň manat. Nämäň esasynda? Dört müň manat, bäş müň manat. Arendada näme üçin? Näme suw suw gymmatmy, gaz gymmatmy, näme gymmat? Özlerem diýýärler ine, barýaň-da jaýy görmäne eýesi diýýär, Waý, ýeke özüň ýaşa, hiç kim ýanyňa gelmesin, hiç kimi alma. Welaýatdan adam işlemäne gelip, iki müň manada aýlyk berýärler. Ýöne marketde uborşça bolup işleseň, iki müň manat aýlyk berýärler. Şu iki müň manat bilen adam dört müň manat jaý pul tölemeli. Nirede bar olar ýalak zat? Nirede ba olar ýalak zat? I näme üçin şo zatlar hakda gürläňzok, aýdaňzok? Nämäň esasynda dört müň manat, bäş müň manat arenda jaýlar? Ine biz ýalak pahyrlar ýekeje ýekeje bir obşütdan ýekeje komnatçyk berselerem men rza. Ýekeje obşüt komnat berseler men rza. Ýaşajak, gitjek-ä ýurdumdan. Dogrymy aýdaýyn, ýurdumyz hawa parahat, uruş ýok, dawa ýok. Başga ýurtlary görýäs, ana, Orsýet, Ukraina urşup, gyrlyşyp ýörler. Ýöne, iş ýok, pul ýok, pulsuzlyk, gedaýçylyk. Hawa, onsoň diýýärler, biziň türkmen gelin-gyzlarymyz jelep bolýar. Ýa daşary ýurda çykýarlar-da, daşary ýurduň adamlaryna durmuşa çykýar. Hawa, Hawa, ýöne men wyždanym çatanok, menem jelep boljak häzir. Wyždanym çatanok. Erkegiň aşagyna girip, pul alyp, üçünji grupba inwalidin ha men. Ine men üçünji grupba inwalid. Ýekeje oglum ba. Içimde ölli diýip çykarylan kellejigi suw ýygnaýa. Da sih por yr diý bilenok. Bäşinji klasda okaýa. Da sih por yr diý bilenok. Kitap okap bilenok. Ine men e, maç adinoçka bolup gitýän. Ýoldaşym ýok boldy. Üç, a- üç aýlyk göwreli wagtym ýok boldy. Ine jaýym ýok. Ine men jaý, ine diýdim da şo wagt. Meni çagyranlaryna, polisiýa müdürlige çagyranlaryna, sen näme wideo goýup çekdiň-de näme e, gazandyň diýdi. Aý sizi gazandym, siz gördüňiz, kömek ediň-dä maňa diýdim. Gaýrat ediň, kömek ediň, iş tap beriň diýdim. Bir ýaşar ýaljak bir komnaçyk, obşit beriň diýdim. Sen näme men aýal doganymmy saňa kömek eder ýalak diýerler. Sen kim maňa diýerler. Hökman ýa olaň aýal dogany bolmaly, ýa olaň bir zat ilteşigi bolmaly, şonda kömek et diýerler. Näme galanam gezip ýör, ýaşap ýörler, hiçisem küntiçilik edenok. Hä şeýlemi? Hä. Görüp ýörs. Görüp ýörs. Kim küntüçilik etýä, kim näme etýä, görüp ýörs. Görüp ýörs.
Sag boluň goşulanyňyz üçin men tanadym kimdigiňizi. Diýjek bolýan zadym bar-a, şu ilitkalar zatlar gurulýar-a, şol jaýlary şo bir adamlar alýar. Garyp halk, ýarawsyzlara, mätäçlere paýlanylýar. Garyp bir adama seretýäň on alty sanak jaýy bar Aşgabadyň içinde. Alty sanak jaýy bar. Birinde ýaşap ýör, bäşisinem arenda berip işlänogam, güllemeden ýalak ýaşap ýör. Ine biz ýalak pahyr obçuý dal bilenok. Ýöne prosto ýekeje komnat dört diwar obçut beriň men ýaşajak. Gitjek ýa ýurdumdan. Iýjek işegim men tapýan ýaşajak men. Ine geçen ýyl biri geldi maňa, sen diýdi, e, halal ýol bilen erkek oglan, halal ýol bilen sen Meniň hiç hiç, zat meniň gazanyp hiç kam bilmeýäň efiriňiz diýdi. gelýänçe. Halal ýol, halal ýol bilen hiç ki- hiç zat gazanyp bilmeýäň diýdi. Menem hä näme etmeli onda diýsem, ertir ir bilen sagat 7-de tur diýdi. Men saňa diýdi, nirden pul gelýänini görkezjek diýdi. Menem, hä nirä gitjek bolýaň men diýdim, moly agentstwo bara bilet berilýän. Ol mentler bilen bile işleýän eken, şo taýy gitýäs diýdi. Sen meň bilen telefonda gürleşýän ýalak bolup durýaň diýdi. Maňa plan ýere bilet alyp ber näme, onuň bilede garaşyp duran pahyrlaram diýdi, seň ýanyňa gelýär diýdi, waý, maňa-da aldyrdyp beräý şo gürleşip duranyňa diýýä bolyn diýdi. Aý, garaz, her kimden bäş müň, ýedi müň, alty müň, on müň, Pul ýygnaýaň diýdi. Ýigrimi-otuz müň manat pul ýygnaýaň-da diýdi. Sen, sen gaýtýaň, pul alýaň-da, menem şo adamlaň ýanynda durýan diýdi. Onuň agentstwo açylýaram bolýn, bu gapysyndan gir. Häzir tuwalýada girip geleýin diýip, o gapysyndanam çykyp gaýtýan men diýdi. Menem aýtdym, men on ýalak zat etmeýän diýdim. Maňa gerek däl on ýalak zat. Biriniň gynanan zady gerek däl diýdim. Polisiýa düz tutýaram bolyn. Şoň alatyny polisiýa tutýaram bolyn. Polisiýa bermesin berýä-de sypyk gaýtýa ol oglan. Iki müň ýigrimi birinji ýyldan bäri men şeýdip pul gazanýan, şeýdip ýaşaýan, gününe diýä on müň, on bäş müň manat pul sowýan men diýä. Ýöne biziň wyždanymyz çatanok beýdip pul gazanmana. Indi gaýnap başlady. Menä gurbanlyk. Ine, ýedi ýüz manatlyk mallar iki müň bäş ýüz manatdan satylýa. Şolar ýaly talyp dogan ýagdaýlar. Sag boluň, Allah razy bolsun. Minnetdar. Men düşünýän hemme zada. Bu aýdyp otyna. Iki ýyldan bäri dişim sykyk gelýän. Iki ine çagajygym, oguljygym eýdip beýdip birazajykka pul topladym. Azajyk olam üç ýüz dollar. Bir üstünden bir zat edip e, prosente alaryn-da diýip bolýar. Ine e, pasportyny, zagranpasportyny düzedip bilemok. Zagranpasport näme üçin düzetmäne barýaň ony 16 ýaşamadyk çaga ýaşaýan ýeriňden hat getir diýýär. Meňem ýaşaýan ýerimi propiskadan suduň üsti bilen çykardylar diýýärler, hat almana barýanym. E, men nireden hat almaly? Ine çagam häzir 5 ýyldan 16 ýaşaýar, men çagama pasport nireden almaly diýsem, Ony diýýär, sud bilen çözüliş diýýär. Suda barýaňam on, me, maňa bildirtýän ýeriň ýok diýýär. Men seni diýýär, propiskadan çykardym diýýär. Aa, alty aýlap sen Maryda görünmänsiň diýýär. Men seni propiskadan çykardym diýýär. A men Aşgabatda dört gyl logtorda, meň çagam uçotda dur. Men nädip men o marda görünmeli. Eý garaz gaýnap durun iki ýyldan bäri şu ýagdaýyma iki ýyldan bäri çykalga tapyp bilemok. Hiç çilek ýagdaýda çykalga tapamok. Nirä ýüz tutjagymam bilemok. Hemme ýerik hatam ýazyp gördüm. Zadam edip gördüm. Näme şoň ady? Barybam gördüm adalat köşküne. Hiç hileki peýda çykmady. Ýöne uçaskowoýlar hüjüm edip başladygynda, Ýekejäňi elläň diýdim. Meň elimde diňe çagajygym galdy diýdim. Agzyňyza syçar siziň diýdim göni. Ýekejesi gelip göräýsin golaýyma.
Alla razy bolsun wara şeýdip çykyp aýdýaň welin sen köp erkekden hem erkek o erkek ýaly aýdýaň. Malades Genje.
Türkmenistanyňam içinde otur. Efirden soň meň liçkama nomeryňy ýazaý Genje kyn görmeseň. Men biraz elmden geldim Näme üçin ýazmaly men?
Näme üçin men nomerymy ýazmaly? Kim sen? Men men üstünden edäý. Men üstünden edäý. Sen çeresi bä çeresi bädäýnä şeýdäýnä çeresi bädäýnä. Üstünden edäý. Nemet bäýnä çeresi bädäýnä. Dogry maýdaýyn talyp. Talyp dogry maýdaýyn. Ine jaý gözlämde çagaly diýseň bara hiç kim alasy gelmedi. Prosta komnat snimat etjek boldum 1000 manada hä. Gözleýän bolyn, barýan bolyn, bir ýerik barýan. Dokuzdan soň nahar bişirmeliler. Kir maşyny iki hepdeden bir gezek ullanyp bolýar diýýärler. Hä, oňňalak zat bolmaz-a men pul töläp otyrkam. Onda çydamam şu wagt dogrymy aýdaýyn, şo aradadam aýdypdym, geçen ýyl şu waka boldy. Bäş müň manat aýda töläp otyryn. Zordan töleýän, söwda etýän. Jygyrlykdan jorap alyp satýan, içgeçgi alyp satýan, bäş manatdan alyp, on manatdan satýan, şeýdip günümi görýän, şeýdip men pul ýygnaýan, şeýdip men çagajygyma seretýän, haramlyk edemok, ýöne hemme toplan pulumy jaýa geçirýän, men indi ýadadym, ýadadym, ine üç müň manada, dört müň manada jaýlar görýäň welin, Ne ärim ýok diýýäň welin, häzir künti bolaýma diýip berenoklar, köp ýerde berenoklar jaý. Men gaty ýadadym halys şu daýyma geldi. Indi ýöne, ýöne ýekeje biri maňa bir zat etsin-de, ýekeje biri maňa degsin-de, onsoň wara men Özüm asyp gider, ýöne şu şu ýurdy goýmaýan men. Şu ýurdumda gowy görýän, parahat hawa ýaşasym gelýär. Biziň ýurdumyz gowy. Ýöne adamlary ine ýokardaky oturanlar seredenoklar aşakdakylara.
Gelinje, senden bir zat sorajak. Ine, Soraň. sene şu wagt
Men saňa efire çykyp Talyp maňa kömek etdi ýa Nury maňa kömek etdi diýip bir bir saňa aýtdykmy şeýdip aýt diýip efire çykyp aýdaý şon zat diýip. Ýok hiç kim aýdanok. Maňa hiç kim aýdanok. Prosta ýöne näme üçin diýýän bilýäňmi?
Maňa hiç kim aýdanok.
Men özüm aýtýan. Ýöne näme üçin aýtýan şony bilýäňmi sebäbi bular çykyp töhmet atýalar diýe Talyp diýe birine kömek etseň efire çykyp Talyba gürletýä zat etýä haramzadalar göripçilik haramzadalar hemme zat Ýok meni hiç kim gürledenok. Men bu efiri Talybyň hem efirini, Nuranaň hem efirini men seredip seredip gelýän. 2 ýylyň içinde biri çykyp bir bir bir ideýa diýmezmika şu jaýsyzlar hakda bir ideýa tapmazmykam diýip Gelýän diňleýän diňleýän hiç hili ki men çyka menem mara tupoý adam dä menem mara ýokary iki sany ýokary bilimli derejäm bar diplomym barow diplomym kömek ediň maňa diýdim şo taýda dört sany awul stola elini urup bir bara gygyrýalar maňa men diýdim ine meň diplomym bar kömek ediň maňa men men işlejek diýdim men pul gazanjak diýdim Okap geldim diýdim, şu taýda okadym, daşary ýurtda okap geldim, iki diplomyma kömek ediň diýsem, ýok, gaýtam sen meň aýal doganymmy, sen kim men saňa kömek eder ýalak diýýärler.
Haramzadalar. Maral hoş geldiň Maral.
Salam gowmy? Waleýkimsalam gowy alar. Men täme öýtdüm aglaýanman. Bu menden emme çörýän edil deňiräk bolýan. Hökümede ýaňy aşakda düýnden bäri gurlap öw götüren adamlar bar. Han olar gurlap haly bilenokmy? Bigaýrat olar o. Bigaýratlar.
Adamlar şeýdip şeýdip ölüp gitmelikä? Haramzadalar. Düzelmediler, düzelmediler. On bir ýyl, on bäş ýyl jaýy oçura bir jaý berilenok, ondan aňyrda näme etjek, çagaň bilen deň bileli gaýmasa? Şony diýän-dä, men ine ipoteka aljak boldumon, ipotekany gyzyklandymon, öňünden otuz-kyrk prosent geçirmeli. Mysal üçin, jaý otuz müň dollar bolsa,

Hawa gurlaýar. Taýyp aşak düşüp. Adamlar näme islemeli adamlar soňa bir çykyp jogap berse-de, bizem ýurdumyza gitjek, hawa çagalar bilen arkaýyn ýaşajak, ýurdumyzam ýamanlajakda, watanam satjakda gelip adamlar diýýär,

Gowy ýagşy baý. Şükür şükür. Näme ýeýäň? Daň bilen. Aý, sorama sen ha. Et ýeýän.
Öne. Adyň bomusy bolsa diýä, bomuslyň, o da ölersiň diýä. Öwez, Perli diýämi, näme diýämi? Ejeň bomusy. Sen öl hudaýym.

Deme, sen dawai zat etsene, gaýrat et dogara, şular ýaly. Eger Türkmenistan döwleti şu aýal maşgalalary seredip bilmeýän bolsa, sen özüň fond aç, oňa şolary indi biz saňa ugradaly. Talyp prezident dälä talyp elinden gelenini etýä Nurana bilen talyp Hudaýa şükür, gaty erbet ýagdaýda köçede galýadym, çagajygym bilen, gaty erbet ýagdaýda kömek etdiler, Hudaýa müň şükür, ýatsam tursam sagyrýandygyny aýtýan, ýöne prezident seretmeli şu zatlara, biziň prezidentimiz nirede?
Ýa ol ölendirdä, öli ol öli, ol babaraga seretsin, ýöne ýekeje bir zat bar, ýekeje haýyşym, meni dokonca diňle, Daýy şu aýal doganlarymyza bir fon daçalyň. Oň bizden galy eger ol pider ony etmeýän bolsa bagyşla meni welin men näme edeýin daýy. Gözüm ýaşly abym tutýarow. Agam men bara efirde tiktokda zatda paýlaşamok. Men bar-a, biliň diýýän, her aýda azyndan üç-dört sany adama bir ýarawsyzlara, zatlara haýyş edip, oňa-muňa kömek ugradyp otyrys-ow, postoýan ugratýar. Men hiç haçan Türkmenistany ýatdan çykarmam. Meň üçin ilkinji Türkmenistan. Gygyrma, jelep diýýän-ä, haýkyr, gygyrma, jelep diýýän. Jelep seň ejeňdir. Jelep seň ejeň bolansoň sen şeýle diýýän.
Haramzada. Bular dogryňy aýtsaň şeý diýýärler. Asyl gürläp ýöne. Haçan hökümet çekdi? Pul berenokmy? Biz seredemizokmy? Diýmek bilen. Ine şu Türkmenistanyň içinde erkek adamlardan gapysyny kakyp bara kömek soraýanda, kömek edäý, dogan karz beräý, prosent bolsada beräý, çagama dermana pul gerek, jaýsyz galyp otyryn, gaýrat et diýýän bolyn. Waý, men seni haçandan bäri gowy görüp gördüm, bir gezejik meň bilen bolansoň men saňa şeýle berjek diýerler. Ine, ýurduň içindäki erkekler şeý diýýärler. Jan dogan, meň gözüm ýaşly seni diňläp otyryn, ýöne maňa ýaman utanç daraý. Men erkek bolup şu zatlary eşitmek-de, bu-da meň üçin utanç.
Ýa, erkek dogan, haý sen gürleýäň şu wagt görmedim-ä. Ýok-a, Köýt haly, şol. Ýokarky duran kimaý ady nämaý şoň? Ýöseymi? Nämaý suwat gürlän? Batyr meň adym. Batyr om ýagşymy a on om taplan. Hawa.
Am. Gowy bolarmaý. Bir bir aýala onuň aglap dursa niresi gowy bolaray.
Men şu wagt şo barada girip otyryn. Sen bul aýallagandan nalaýanyna sen nem etme, negden aýallagandan nalaýada.
Aýdy bilenok. Köp kişi şeýdip çykyp Gürläp aýdyp bilenok, bilenok, gürläp gürläp bilenok, bilenok, gorkup gorkýarlar. gelýärler. Gork Hawa. bolýar, Ozal, benim aýtmaly, aýtmaly. Biri gelip elläp görsün-dä meni, biri gelip elläp görsün-dä. Gönüwara posolstwolaň gapysynda men çykyş edip, edişmä Ýeke berip, de bir zady sesimi bar, aýal gelip dogan. hokurdagymy kesäýsinler onsoň şo taýda duran ýerimde. Ýo, bolýa.
Adresini bersene ki ýa-da suratyny bersene kim saňa elini degýän bolsa, ondan soň olar öz öýünden gaçyp ýören ederin men. Ýekeje bir zat bar. Ýöne näme üçin bu bunça Bizi beýdip kösenip ýörseý. Men düşünemok prosto. Başymyzdaky oturanlar sebäbi kösenýäs a. Sebäbi pinine näme? Ol wankdir, wankdir ýa-da nämedir, nemedir. Ýa konsete konsol. A, sen bir zat aýdaýynmy? Bir zat aýdaýynmam? Gyzlar, gyzlar bar-a, saňa Doly otçýot geçmäge dozulýan. Waperwih, saňa, birinjiden, ikinjiden niredeligini, nirede otlap suwlasyn, nirede çörek iýsin, saňa dozulýar-a, bratok, aýtmak. Maňa diýýäňmi ýa kime diýýäň?

Öz diliňe seret, diňle. Bolýa sögüşmäň, bir munçik.
Seň diýýän sözüň. Ýalňyş düşündüňiz biri biriňize. Sögüşmek gerekkä? Ýok.
Sen wara. Ýalňyş düşünip otyr, diňle.
Nädogry düşündiň.
Sebäbi ýaşulynyň gürleýişi saňa belki gruby gelip, sen oňa gürleýän zadyna başga many çykaransyň. Ýaşuly gowy manyda aýtjak bolýar. Kömek etjek bolýar diýip soraýar.

Ine jaýsyz ýekeje komnat opşit men wara kwartirada diýemok elitgada diýem ýekeje komnat opşit bize bersin maňa ine lişni men özüm hakda aýdaýyna ýekeje komnat opşit maňa berilsin maňa başga hiç zat gerekýa iýjek içjegimi men tapýan ýekeje komnat opşit

On on on dollardan oklaýynyzy saňa jaý berýäler. Eger Türkmenistan şolar ýaly pidaraz pidaraz ýurt bolsa, saňa jaý berip bilmedik bolsa, sen diňläp oturanlar on dollardan oklaýynyny saňa-da berýäler.
Men indi wideo çekip, öňümde-de üç widoluk banka goýup, gaýrat ediň, doganlar, her ýeriňiz bir bir dollarjyk gara oklasaňyzam men jaýly bolýan diýip indi şeýdip oturaýmasam indi men. Utanmasalar Seredin. hem seretsin ýokardakylar. Ine, aýtjak bolýan zadym, Şamyrat Rejepow, Şammy ýegen, sen gidýäň, ol e, Hitrowkadaky Aýmyrat ymamyň jaý alyp berýäň zekadyndan. Ol adama zekadyňa mätäçligi ýok. Hemme zady bar jaýy. Ýa Git buny gidip jaý beýtsem tapyp. Bir bolmaýar munçka ha, bir aýda, prýamoý efir, ýaňam aýdyp dur gürleşeýin a. ha. Ana saňa şu wagt zekat bermäne adam tapyldy. Ebu Bekir.

Utanmanam kakýalar näme üçin geldiň näme üçin şol efire girýäň diýip utanman sorag berýär. Seň şol efirde näme gürleýäniň eşitýärä. Seň gapyň kakyp aýal dogançaňa mätäç ekeniň bagyşlaň gel men diňläýin kim diňlemedi diýenok bular. Ýok ýok gülüm gülüm diňle meni çagyranlaryna näme etdilerä maňa jaň etdiler hä sen plan plan ýere gelip gitmeli menem bolýa näme üçin barmalygymy aýt diýen bolýan aýdanok Menem aýtdym, näme üçin, näme üçin ot aýlaryk men barmalygymy, bilmeýän ýerime men barmaýan diýip, bir iki sapar trubkany ýüzüne goýdum, üçünji sapar jaň edip aýtdy. Men diýdi, näme diýdi, artybyň adyna men Din Muhammet diýdi. Men diýdi, ertir gelip gitmeli. Sen ertir gelip gitmeli, goýan wideoň üçin diýdi. Menem aýtdym, barjak ýaly, näme edip bilýäň diýdim. Sen maňa powestku urat diýdim. Powestkadan soň barasym gelse bararyn diýdim, moly. Näme diýýäň? Men biz saňa kömek etjek bolýas üýşüp diýip çagyrdylara meni haramzadalar. Onda meňe özüm çagyrmadylar menem ýurtda gürledim kakam çagyrypdyrlar. Onda men habarym ýok näme diýýänlerinden şondan ondan ondan diýip soraýan aý Allahym menem sen ýaly kän kösendim barmadyk gatyň ýok. Çagyrdylar bardym bolyn dört bäş sany awur bolup daşyma geçip bir güýgürýärler seň indi sesiň ana Näme ýurt daşyndaky watan dönükleri diýä zapis edip diýä ýutuba çykarýarlar näme etýäler diýdi menem aýtdym men olara jogap beremok diýdim men özüme jogap berýän diýdim.
Onuň meň sesim zap sen diýmeli eken indi aýalyň meň sesim zapis edipdir tamam edipdir ýalan zat zapis edipdirmi ýa men ýalňyş gürläp Aýtdym men kömek ediň maňa diýdim diýip otyryn-a maňa kömek ediň diýdim ine diplomym bar diýdim Jaýsyz galnym diýdim gaýrat ediň kömek ediň maňa diýdim. Sen kim diýä? Sen kim diýä? Sen meň aýal oglummy men saňa kömek ederin? Aýallyk diýýär. Sonya seret. Bir mut çykmaý şuňa maslahat bereýin bir mut. Aýallygyň Sonya çagyrarlar. Gaýda dost.
Aýdyberiň aýdyberiň. Gürleşiberiň.
Şeýdip sen şeýdip çagyrarlar welin şeýdip sorag ber özüne. Eliňdäki telefonlary iň soňky iPhone

üstüňe sokaý diýdim, ýöne men seň soragyňa jogap bermeýän. Haçan sen meň soragyma jogap berersiň, menem saňa jogap bererin. Senem raýat, menem raýat. Ok kim maňa beý diýer ýaly. Oňa wezipesini saňa beý diýip gürleşmek üçin berenoklar-a. Hä, oňa wezipäni şeýdip gürleşmek üçin beripdirlermi? Oňa näme sen öz wezipäňde oturyp illerden pul alyp aýfon al dip beripdirlermi iň soňky maşyn sür dip beripdirlermi. Din Muhammet diýilýänä trýapka men şu taýda aýdýan eşitmezmika kim jaň edýara özünden ulrak ýekeje bir jaň edýä welin.

Ogurlyk Diňe etmeli. haramlyk etmeli, Ha, ýa ogurlyk etmeli. oňurtgamaly, Bolýar. ýa jelepçilik etmeli. Ha, wa. Boldy. Halal ýol bilen irden dokuzda gidip, al- agşam alta çenli işläp, jaý alyp bolanok. Bolanok, Nokat çotaýy. bolanok. Hawa, alýanam gürläýsin şu taýda, bolanok.
Näme üçin oçura goýýar adamlar, men düşünemok. Neçe sany jaý açyldy. Birinedem alyp bolanok. Bir alýan on sapar alýar, onam alyp kwartirant berýär. Ýaňky diýşiň ýaly, menem iki çagam bilen kwartirant jaý gözledim. Çagaly bolsaň alanokdym. Iň soňunda allap girdim. Çagamam ýok diýdim. Özümem telekeçi, şuny ýaly, şuny ýaly diýip, ýanymda-da iki sany gyz, ower gullarym welaýatly bolýar, olara wapse berenoklar welaýatdan diýip.
Ýo welaýatyň adamlary hudaý saklan o afrikadan gelip düşen ýalak bärde aşgabatda. Hmm. O Men Turkiýadan gördüm. firma gelip firma açýarlar ony şolaň eline türkleň eline türkmen pasportam berýärler, propiska durup berýärler. Nesip edenden. Awa. Neme, Arkadag şäheri barada meselem aýdalyň. Näçe müň sany adamlyk jaý bar şu taýda. Diňe 4000 sany adam ýaşaýar. Galanlar boş dur. Entägem häzir Aşgabat siti gurjak bolýarlar. O jaý entek dolaranoklar. Halk jaýsyz kösenýär. Jaý berenoklar mätäçlere, ýarawsyzlara, inwalidlere. Ana, arada gelneje girdi, çagalary inwalid bilen. Aýtdy şolam, bizem jaý alyp bilemizok diýýär. Kim alýar şo jaýlary? Diňe hökümetde işleýän adamlar alýar. Başga alyberen adam ýok. Şo bir adamlar alýar jaýlary. Aýtýan-a, käbir adamlara seretýäňem, bäş-alty sany jaýy bar.

Ýarysyny öý ýykalanlara beripdir. Men diýýän, öýi baň öýüni ýykyp öý bermän, öý ýoga öý bermeli-dä. Hä, oturanyň öýüni ýykman. Oturanyň öýüni ýykman, öý ýoga öý bermeli-dä. O gurulýan jaýlaram alyp öý ýykylýana berse, adamlar nirde ýaşamaly? Garaz şular ýalak ýagdaýlar ine Türkmenistanyň içinde bolup geçýän ýagdaýlar. O daşary ýurda gelýäňem ine hawa aldy pasporty 5 ýyllyk etdi pasportyň dolýa barýaň Türkmenistana ertir onnoň migrasiýa seni goýberenok näme üçin goýberenok aýdanok sebäbini näme etmeli 2 ýyl işlän puluňy sanap migrasiýa bermeli. Nirde onýal hezillik bar näme üçin migrasiýa hiç kim seredenok diňe gelýän gidýänden limit iki müň dollar agyzlary öwrenip dur ýöne alýa iki müň dollar näme üçin biri hakyl halka bolsun diýenok adamlar diýä wizasyz geldi diýip bäş ýyl deport basýa a sen jerime et bir gezek iki gezek üçünji gezek deport bas halka sen bolýan bolsaň kömek etde Ol migrasiýa alýa edenini edip otyr islese islemese gidýän gideňok normalny jogap berenok raýat bilen gürleşenok pasport wagtynda berenok adamlar näme etmelikä onda o iş bermese arkadagdan jaý berilýä bäş näçe diýdi bäş milliard diýýä Daşary ýurda gitmeli däl adyňa krdit açýa o puly nädip üzmeli adamlar. Ýa diýýä iki ýyllyk diýýä biz möýünden jaý bereýin diýýä. Iki ýyllyk menem kelläň işleýän berýän soragyňa diýýän. Sen gaýtam sorag bermeli däl diýýän iki ýylda nädip üzjek diýip. Hä soňa jogap bersede biri iki ýylda nädip üzjek sen biz möýüni.